Түөрэхпитин түһэрбит, төлкөбүтүн түстээбит, төрүт тылбыт, төрөөбүт күҥҥүнэн төлөннөөх эҕэрдэ аныыбыт. Иитиллибит ийэ тылбыт, ийэ курдук иэйиилээххин, айыллыбыт аҕа тылбыт аҕа курдук алгыстааххын. Буор муостаҕа көмүлүөк чоҕунан суруксуттаан Тоос түннүккэ тарбаанан ойуулаан суоруллубат сурук, бигэргэммит бичик күннэннибит, самныбат саргылаах, сайдыылах олохтоох, саргылаах сахалар аатырдыбыт.
Тыл туһунан Көлүннүк тапталы билиммэт, кииринньэҥ тыллары түгэппит, өбүгэ саҕаттан үрүлтэбит, төрөөбүт төрүт тылбыт. Салгын куппутун салайар, ийэ куппутун итиэхтиир. Кыыһырабын, кыбыстабын, нуучча быдьар маатыратын сахалыы туруоруу тылбаастаан үөхсэр аныгы сахалартан. Билбэппин итинтэн ордук нэгэйдик төрөөбүт төрүт тылы тэпсиини. Саха сайдам сайаҕас ыччата сылдьар ыыра киэҥэ үөрдэр, бэйэтин төрүт тылын, культуратын, эйгэтин киэнэтэр-киэргэтэр. Онтон ордук тылы өрө тутуу баарын төрүтү билбэппин. Мөҕөн, үөҕэн, үтүрүйэн, төрөөбүт тылы биллэрбэккин, наһаалаан түгэх түһэн, ыччаттары үөрэппэккин. Өбүгэбит кирэкэтэриэһэ Кэхтиэ диэн кэлиили кэбимэ. Ойуунускай Алампа Өксөкүлээх өтө көрүүлэрэ дьиктилээх сааскы кэми, төлкүнү ааҕыҥ, төрөөбүт тылгыт сүмэтин амсайыҥ. Саха тыллаахтар хайа дөйөҕө, төлкөбүт түөрэҕэ, табатык түһүөҕэ.
Олоҥхо үс саха үөрүөҕүн туһугар ат-сарга атыылын иннигэр ийэ тыл илбистээх иитэ олоҥхо сулустуу умайда, хас саха сүрэҕин саргылаан, өрөгөй өргөһүнүн лөйдөөн, Юноска күөрэччи көтөхпүт, эпоспыт олоҥхо күөрэйдэ, өбүгэ үһүллэр үөтүтэ, кылбаҥныыр кылыстыыл кырыыта, архааннаах ааттыы арыйда, Добуннаах тойугун тобулла, иччилээх илбистээх тыл күүһэ этитии иитигэр элдэнэн, дарбааннаах дабааны дабайан, кылыстыы кылбаҥныы кыырайда, тыл дьэтин күлүүһүн күүһүнэн, күүркэйбит көмүөлүн көтөхтө, кымыстыы кыынньыбыт кыаҕынан, күн өркөн бар дьонун сөхтөрдө, аан дойду бүттүүнэ билинэр, аан дархан олоҥхо ой олуччу Оһуордаах оһуохай ойуулуур кылаһах тойукпут таһыччы киэн туттуу хас саха сүрэҕэр дорҕоонноох тойукпут дьоһуна кылыһах кырыымпа ыллаһар оноолоох олоҥхо соргута. Төрөөбүт сахам тыла барахсан алааһым салгынын кэриэтэ, айылҕам сипсийэр сэһэнэ ийэм биһигини ырҕата. Сахам тылын сылаас тыына угуттуур, тумаҥҥа, дьыбарга, ийэм сымнаҕас илиитинии имэрийэн, илбийэн ыларыныы, туохха тэҥниэмий мин ону, куппар сүрдэр баартыыны, этим-сииним билэрбит тутулун, сахам кэрэ саймаархайдарын, сахалыы саҥардарбын дуоһуйабын, сахалыы суруйдарбын чэпчиибин, сахалыы ыллаатарбын манньыйабын, Сахалыы тойдарбын көтөбүн
Сүгүрүйэбин Эллэй саҕаттан хомоҕой тылбар Дириҥ түгэхтээх төрүт тылбар Улуу олоҥхобут сүдү тылыгар Ойуунускай үйэлээбит билгэ тылыгар Силистээх-утуктаах өспөт тылбар Былыргылыын сибээстиир Тыыннаах тылбар уруйдуубун, айыылартан ыйаахтаах тыын тылбын, иэйэксит эҥэрдээх этигэн тылбын, олоҕу уйгулуур тойуктаах тылбын, киһини айхаллыыр эҕэрдэлээх тылбын, дьылҕаны анаарар мындыр тылбын, төлкүнү түстүүр ийэ тылбын. Харыстыыбын норуоту түмэр алгыстаах тылы, Үгэһи кэспэт бэргэн тылы, санааны сайыннарар олохтоох тылы, үйэни уһатар кэхтибэт тылы, сахабын дэнэр төрөөбүт тылбын, орто дойдуга кэлбит кэс тылбын. Махтанабын хотун эбэ муутуну ыраас тылбар, алмаастыы кырыылаах сайдар тылбар, айымньыга суруллар баай тылбар, санааны көтөҕөр кынаттаах тылбар, кэрэни кэрэхсэтэр эгэлгэ тылбар, үйэлээҕи тиһэр кэскиллээх тылбар. Алгыыбын сырдык олоххо анаммыт аан тылы, сахалыы саҥарар дорҕоонноох тылы, кыайыыны бэлиэтиир көмүс тылы, эрэри үөскэтэр үтүө тылы, Дууһаны уоскутар күндү тылы, Дьолу тосхойор саргылах тылы. Баар буоллун өстөөҕү өһөрөр ох тыл, Албыны кыайар кырдьыктаах тыл, Куппун өрүһүйэр тирэх тыл, Сэһэни кэпсиир айар тыл, Тулабын туойар уус тыл, Сахам тыла уран тыл
Тыбын төрөөбүт тылбын дьикти диэккэс сахам тылын сүрэҕи быары сылаанньытар сүдү күүстээх төрүт тылы омоҕойтон саҕалаан эллэйтэн тэнийэн уйгубут улаатан урааҥхай саха аатыран аптаах тылынан туойар кыахтанан ыллыыр ырыаланан баччаҕа кэллэхпит оһуорданан мандарданан ийэ тылбынан этиллэр истиҥ тиийлээх санааларым истин кэрэки тылларым төрөөбүт тыл күүстээхпин ол иһин олуһун дьоллоохпун төрөөбүт тыл саҥалаахпын ол иһин үсүөстээх тыыннаахпын